Iawn, dewch yn nes bawb, dewch yn nes. Dyw'r sŵn ddim yn cario mor bell a hynny, so well chi ddod yn nes, os gwelwch yn dda. Dewch yn nes, dewch yn nes. Iawn, fel croeso i chi gyd i'r rali'r cyfri yma yng Nghanarfon. Dyn ni'n falch iawn bod chi yma i, i ddangos yn ymateb ni i ganlyniadau'r cyfrifiad ac i ddatgan yn bod ni eisiau byw yn Gymraeg. Pawb i weiddi, dwi eisiau byw yn Gymraeg! Dwi eisiau byw yn Gymraeg! Reit, wel, oedd canlyniadau'r cyfrifiad yn sioc ac yn siom fawr i ni gyd. Ond ni yma heddi i ymateb ac i ddangos ein bod ni'n mynd i frwydro'n ôl, ein bod ni'n mynd i fynnu bod y Gymraeg yn mynd i fyw. Codwch eich baneri os oes gyda chi baner Dwi eisiau byw yn Gymraeg, er mwyn dangos i bawb yng Nghaernarfon ac yng Nghymru ac i Llywodraeth Cymru ein bod ni'n mynd i mynnu frwydro, ein bod ni'n mynd i fynnu cael byw yn Gymraeg. Dim dyma'r diwedd i'r Gymraeg, 'yn ni'n mynd i frwydro ymlaen o fan hyn a 'yn ni'n mynd i wneud yn siŵr bod byw yn Gymraeg yn dod yn realiti i bawb yng Nghymru. A mae yna ostyngiad wedi bod uh, yn nifer y bobl sy'n siarad Gymraeg ar draws Cymru, ond yn enwedig yn ei chadarnleoedd hi. Ond heddi mae Cymdeithas yr Iaith yn lansio maniffesto byw, sef syniadau cadarnhaol, pethau ni'n gallu gweithredu nawr er mwyn wneud yn siŵr bod y Gymraeg yn ffynnu, pethau i wneud yn siŵr bod yr amodau cywir yn cael eu gosod i'r Gymraeg. A mae 'na groeso i bawb gyfrannu i'r drafodaeth yma. Mae'r maniffesto byw ar-lein. Mae 'na gopïau caled yma heddi, dewch i'n ôl nhw, dewch i ymuno yn y drafodaeth, dewch gyda ni. A mae 'na llwyth o bethau gallwch chi wneud yma heddi i helpu a dechrau'r uh, ymgyrch yma, dwi eisiau byw yn Gymraeg. Gallwch chi ymaelodi â Cymdeithas yr Iaith, mae ni'n lot gryfach gyda'n gilydd, felly plîs ymaelodwch â Cymdeithas yr Iaith. Hefyd, gallwch chi anfon Tecst neu e-bost at Carwyn Jones. Mae Cymdeithas yr Iaith di anfon llythyr at Carwyn Jones yn gofyn am gyfarfod brys i drafod yr argyfwng ma. Mae Llywodraeth Cymru wedi dweud nad ydyn nhw, yy nad oes argyfwng, bod angen i bawb yym jyst bod cario mlaen a aros i polisïau nhw i weithio. Wel na, ni ddim yn derbyn hynny. Ni'n dweud bod na argyfwng a ni'n dweud bod rhaid mynd ati i weithredu nawr. Felly ni'n gofyn i bawb i anfon e-bost o'n gwefan ni neu i ddanfon tecst. A'r ffordd i chi wneud hyn yw gallwch chi fynd i'n gwefan ni nawr ar eich ffôn neu gytre a allwch chi fynd i www.cymdeithas.org blaenslaes Carwyn Jones a mae 'na e-bost fan'na gallwch chi anfon at Carwyn Jones neu allwch chi gopïo'r e-bost a'i addasu fe a'i anfon e o'ch cyfrif e-bost eich hunan. Neu mae 'na opsiwn i chi anfon neges ato fe nawr fan hyn heddi. Yy, o'ch ffôn symudol. A dyma sut mae gwneud hyn. Bydda i'n gweud hyn eto yn ystod y rali, ond jyst i ddweud e ar ddechrau'r rali nawr. Yym, os chi'n dechrau'r tecst gyda Carwyn dot Jones at cymru dot gsi dot gyf dot UK, Allwch chi sgwennu'ch eb yr'ch neges chi ato fe, Dwi eisiau byw yn Gymraeg neu Beth ydych chi'n mynd i wneud am argyfwng y y cyfrifiad? rhywbeth fel 'na, a wedyn gallwch chi anfon y neges tecst at dim saith saith chwech chwech pedwar dim Pedwar un, pedwar dau. Dim saith saith, chwech chwech, pedwar dim pedwar, un pedwar dau. Ond mae'n bwysig bod yy e-bost Carwyn Jones ar yy y top. Os chi moyn help gyda hyn, gofynnwch i un o swyddogion y Gymdeithas a nawn nhw helpu chi. Yy pethe eryll gallwch chi wneud yn ystod y rali heddi, mae gyda ni fap o Gymru wrth ymyl yr ambiwlans. Plîs ewch draw at y map a rhowch eich enw arno fe a i sticio fe ble i chi'n byw fel gallwn ni um, helpu'n gilydd i ymgyrchu ar hyd a lled Cymru. A hefyd, gallwch chi fynd mewn i'r ambulance i um, ddweud eich barn chi am y ffordd ymlaen i'r Gymraeg. Felly mae yna ddigon o bethau gallwch chi wneud heddi yn y rali yma i helpu i ddechrau'r ymgyrch. A mae llwyth o ralïau yn mynd i fod ar hyd mis Ionawr. Os i ni o ddifri am weithredu nawr dros y Gymraeg, mae rhaid i ni ddangos hynny um, trwy ddod at ein gilydd a lleisio yn gryf uh, ar draws Cymru uh, mor aml a gallwn ni. Felly mae yna gyfres o ralïau yn mynd i fod mis Ionawr. Uh, yr un nesaf ar y pumed o Ionawr yn Merthyr Tudful, Yna, bydd ar y deuddegfed, mae cyfarfod cenedlaethol cynta Cyngrau'r Cymunedau Cymraeg, a ar yr pedwerydd a'r bymtheg, mae yna rali mynd i fod yng Nghaerfyrddin. Yna ar y chweched ar hugen o Ionawr, mae yna rali mynd i fod yn y Bala, ac yna yn Aberystwyth ar Chwefror yr ail. Felly, mae yna ddigon o bethau gallwn ni wneud nawr i weithredu a lleisio'n gryf i'r Llywodraeth ac i'n awdurdodau lleol ni ein bod ni eisiau byw yn Gymraeg. Ond nawr dwi'n mynd i wahodd y siaradwr cyntaf ni, sef uh, Rhys Llwyd. Mae Rhys yn weinidog uh, yn y dref yma a mae'n mynd i siarad uh, ar ran y gymdeithas. Bore da. Wel, um, pan o'n i'n fach, um, O'n i arfer mynd i godi cestyll tywod ar y traeth. Chi'n cofio? Pan oedd, uh, pan oedd yr hafe'n gynnes, ac o'n i'n mwynhau codi cestyll tywod. A wedyn, o'n i'n adeiladu y cestyll mwyaf crand erioed. Chi'n cofio? Wedyn, oedd y llanw'n dod mewn. Ac oedden ni'n creu y ditches 'ma i ddelio efo'r dŵr, a o'n ni'n codi waledd mwy, ond sim ots pa mor galed o'n ni'n trio amddiffyn y castell, oedd y llanw yn dod mewn. A withe ma' bod yn Gymro Cymraeg yn timlo fel 'na, yndyw e? Bo' ni wrthi'n codi'n cestyll, yn trio gwarchod yn cestyll, ond os yw'r llanw'n do' mewn, beth i ni'n gallu wneud. A dyna mae'r cyfrifiad wedi dangos, yn dyfe? Mae'r cyfrifiad wedi dangos bod y mewnlifiad yn ffactor sy'n rhaid cymryd i ystyriaeth. Mae'r mewnlifiad wedi, mae'r cyfrifiad wedi dangos fod y mewnlifiad yn rhywbeth sy'n rhaid i'r gwleidyddion ymateb iddo fe a dod lan ag awgrymiadau ymarferol sut i ddelio â hyn. Nawr, i ni'n falch o allu dweud bod Cymdeithas yr Iaith wedi dod lan â rhai awgrymiadau ymarferol sut i ddelio gyda'r broblem yma. Mae Cymdeithas yr Iaith yn dweud y dylai pob datblygiad tai gymryd yr iaith Gymraeg mewn i ystyriaeth. Hynny yw, pan mae datblygiad tai yn digwydd, mae eisiau penderfynu yw hwn mynd i fod o les i'r Gymraeg neu yw e'n mynd i danseilio'r Gymraeg. Ac os yw e'n mynd i danseilo'r Gymraeg, mae rhaid gwrthod y cynllun, a mae eisiau bod yn hollol glir ynglŷn â hyn. A hefyd, pan i ni yn cael datblygiadau tai, mae rhaid nhw fod yn dai sydd yn fforddadwy i bobl leol. Mae rhaid nhw fod yn dai sy'n fforddadwy i brynwyr tro cyntaf, a mae rhaid nhw fod yn dai sydd ar gael hefyd i bobl ar rent. Os nag y'n nhw'n ticio'r blychau yma, mae rhai roi stop i'r cynlluniau. Dyma'r camau ymarferol sy'n rhai wneud i ddelio'r broblem. Nawr, problem arall sy'n wynebu yr ardal yma a sawl ardal yw ail dai, neu fel i ni'n galw nhw, tai haf, yndyfe? Nawr, mae Cymdeithas yr Iaith yn awgrymu y dylai cynghorau sir godi cyfradd uwch o dreth ar y tai yma a wedyn defnyddio yr arian yna i fuddsoddi mewn i stoc dai leol, i dai i bobl leol. A mae eisiau bod yn hollol glir, nid mater o hil yw hyn. Jyst economeg yw e. A mae rhaid ni beidio bod ofn delio'r cwestiynau yma gan ofn mai mater hil yw e. Nid mater hil yw e. Economeg pur yw e. A mae angen mynd i'r afael â hyn. A mae ardaloedd o Loegr, fel ardal y llynnoedd, eisoes yn mynd i'r afael â'r problemau yma. Mae yna fodd ymarferol i fynd i'r afael â'r problemau yma. Ond wrth gwrs, mae angen ewyllys wleidyddol i fynd i'r afael â'r cwestiynau yma. A'r gwir amdani yw bod dim ewyllys wleidyddol wedi bod mewn gwirionedd i ddelio â'r drafferth yma dros y ddeg mlynedd dwetha', ddim o unrhyw blaid, a mae rhaid i bob plaid wleidyddol fynd i'r afael â'r problemau yma nawr a peidio bod ofn mynd i'r afael â nhw. Nawr, pwy, um, pwy welodd ar y newyddion ddoe, yr, y cenedlaetholwr diwylliannol mawr hwnnw, Ed Miliband, yn siarad? Dyma wedodd Ed Miliband ddoe, If we are going to build one nation, We need to start with everyone in Britain knowing how to speak English. We should expect that of people that come here. Ac, ac oedd ymateb y darlledwr Hardeep Singh yn dda, funny, but when the British colonised India, they didn't feel the need to learn the language. Ond gadewch i ni aralleirio geiriau Miliband, Cymryn. Gadewch i ni aralleirio. If we are going to build one nation, we need to start with everyone in Wales knowing how to speak Welsh. We should expect that of people that come here. Nawr yn diwan rhyfedd sut mae rhywbeth mae gwleidydd proffesiynol mewn siwt yn ei ddweud yn dderbyniol, ond wedyn pan i ni Gymry Cymraeg yn yn cymunedau'n dweud rhywbeth tebyg, i ni'n gul. Ac i ni'n eithafol. Ond na, mae e'n gwbl dderbyniol i chi, i chi ddod i adnabod diwylliant ardal i chi'n symud i, dod i adnabod yr iaith a dod yn rhan o'r gymuned go iawn. Nawr, y pwynt ola sy gyda fi wneud yw hyn. Mae rhai pobl wythnos hyn, wrth edrych ar ffigyrau'r cyfrifiad, yn dweud bod popeth ddim yn ddrwg. Mae, mae, mae pobl yn dweud bod dim angen i fi galonni achos mae'r ymdeimlad o hunaniaeth Gymreig yn cynyddu. A mae hwnna yn beth i'w gymeradwyo. Mae hunaniaeth Gymreig ar ei fyny, a mae'r cyfrifiad yn dangos hynny. Yn araf deg, mae datganoli'n datblygu, yn dydy? Ni'n cael mwy o rymoedd i Gymru, a mae hwnna yn beth da. Ond, a siarad yn blaen ac yn onest, sdim lot o ddiddordeb gyda fi mewn hunaniaeth Gymreig Ti ddim ar Gymraeg yn ganolog i fi. Sdim lot o ddiddordeb gyda fi mewn Cymru rydd os nag yw honno yn Gymru rydd Gymraeg. Iawn, pawb i ddweud ei gilydd, dwi eisiau byw yn Gymraeg! Dwi eisiau byw yn Gymraeg! Ac ar ôl dweud 'dwi eisiau byw yn Gymraeg', dwedwch enw ble chi'n byw. Dwi eisiau byw yn Gymraeg yn... Caernarfon! Yay! Reit, ewch at y map yna a rhowch eich uh, enw a 'dwi eisiau byw yn Gymraeg' ar uh, y map yna ar yr ambiwlans.

i ddod yma i siarad gin Osian i, i ddechrau fo i. Uh, dwi, dwi dal mewn sioc ddig bach bod wedi, wedi cael y gwahoddiad a dwi'n hollol siŵr sut nes i dderbyn o. Ond, ie, uh, yeah, um, y prif reswm dwi yma ydy sôn am sut beth ydy i dyfu fyny mewn a, a byw mewn gymuned sy'n fwy afrifol Gymraeg. Mae'n beth gwych gallu cerdded lawr y lôn a chyfarch rhywun yn dy iaith dy hun. Fatha, fedra i fynd i fewn i fusnes a gofyn am rhywbeth yn y Gymraeg a gewch chi'm golwg ddryslyd neu blin yn ôl. Mae'n mae'n rhywbeth gewch chi ddim yn, yn bob rhan o Gymru. A mae'n mae'n beth arbennig iawn dwi'n meddwl. Mae gallu bod mewn chweched dosbarth yn yr ysgol lle mae, does na ddim dosraniad rhwng y Cymraeg a'r Saesneg. Yna, mae hwnna'n beth allweddol, dwi'n meddwl, yn, yn Dyffryn Nantlle. Mae, mae yna lot o bobl, mae yna bobl yn cymryd Saesneg lefel A, a mae yna bobl yn cymryd Cymraeg lefel A, mae yna lot yn cymryd y ddau, ond does ddim, does ddim gwrthwynebiad rhwng y ddau. Mae nhw'n bodoli mewn harmoni mewn ffordd. Um, yeah. Mae yna undod o fewn y to ifanc yn yr ysgol o leia. Ond oasis ydy Dyffryn Nantlle mewn ialwch di Gymreig, dwi'n meddwl. Mae'n un o sawl oasis debyg, ond mae'r oasis yn sychu fyny. Oedd Gwynedd yn un o, un o gadarnleoedd y iaith ymhlith y siroedd a'r dirywiad mwyaf yn nifer sy'n siarad y iaith, dros 300. Rhaid brwydro yn erbyn hyn, yn amlwg. Ond ofer fydd ymladd i gadw i'r cadarnleoedd, yn fy marn i, heb berswadio'r ardaloedd eraill i'n dilyn ni. Mae cael mwyafrif o fewn yr ardal yn allweddol i gael iaith fyw. Heb gymuned, heb sgwrs hamddenol, defnydd achlysurol, nid iaith fyw mohon ni mwyach. Mae wedi, mae wedi cael ei ddeud o blaen, ond mae pwysicrwydd, pwysicrwydd dal yn anferthol. Allith y Gymraeg ddim bod yn iaith addysg yn unig. A prin i bod yn hynny hyd yn oed yn y rhan fwyaf o lefydd dyddiau yma. Eithriad ydy gwneud pob pwnc yn y Gymraeg yn unig. Rwan, dwi am sôn am y cyfrifiad rwan. Um, yeah. Dydw i ddim yma i sôn am y canlyniadau yn union, a dydw i mam i goranaleiddio nhw chwaith. Ond dwi, dwi am sôn am yr adwaith sydd wedi bod yn hytrach. Ar ôl y canlyniad digalon, colli gafael ar y cadarnleoedd, y ganran yn llithro lawr i 19 y cant. Mae'n adwaith eitha mawr wedi bod, do tad, ond ydy o'n ddigon? Ond adwaith ar gwefannau cymdeithasol ar ôl colli'r gêm rygbi'n erbyn Samoa yn fwy fod yn hollol onest. Er fod cannoedd o Gymry wedi gweiddi gwarth erchyll anghredadwy, argyfwng a methu credu'r peth, grwgnach a chwyno ydy'r oll a wnaeth y mwyafrif llethol ohonynt, tan fydd y iaith wedi hen farw, os chi'n gofyn i fi, a wedyn llithro nôl i rigmarôl dramâu sebon teledu a soffa gyfforddus. Dyma ein problem ni. Cymru'r geg yn deud hyn a deud llall. Rhaid i ni ymestyn atyn nhw. Ym, dydy'n hymgyrch ni'n ddim byd heb gefnogaeth y mwyafrif. Mae'n iaith iddyn nhw, llawn gymaint a'n iaith i ni. Etifeddiaeth pob Cymro a Chymraes. Yn anffodus, dydy rhan fwya' ddim yn teimlo mor gry' dros y mater. Ond mae 'na ffyrdd gwell o gael pobl yn yn angerddol dros y iaith na dysgu cwrs yn y bac am dan y pwnc. Nid gorfodi ydy'r ateb, dyna mhwynti. Mae'n rhaid i bawb fod isio i'r iaith fyw. Mae tynged y iaith yn eu dwylo nhw. Does 'na neb am achub y iaith ond ni y Cymry. Mae gwleidyddion, a dim dim ond Llafur, wedi profi dros y degawd dwytha bod nhw werth dim byd, dim mwy na rhech wlyb, os os nhw'n ei adael nhw fynd yn y cyfeiriad nhw'u hunan. Mae angen i ni bwyso arnyn nhw, mae angen i ni weithredu. Dwi ddim yn un o'r rheini sy'n deud fod pob gwleidydd yn ddiwerth, ond dwi'n credu fod angen grym y bobl drostyn nhw iddynt fod yn fwy effeithiol. He, dydy hynny heb fod yn digwydd, ond mae hynny'n fater at eto, dwi'n meddwl. Felly, pwy sydd ar fai? Mae gwleidyddion, trydarwyr a'r cyfryngau wedi bod yn trio gweithio hyn allan drwy'r wsos. Oes, mae angen dod, dod at wraidd y broblem, ond ar ddiwedd y, byd, y dydd, os does o ddim ateb i'r broblem yn cael ei gynnig, mae'r holl pwyntio bys yn, yn ddibwynt. Un peth sy'n siŵr, dim un ateb, dim un gair hyd fedri elli ddatrys ein problemau ni gyd. Ar adeg yw dal i ar, medden nhw, a mewn camau bychain pedant wnawn ni achub y iaith. Un drwg mawr yn y caws ydy'r diffyg parch sy'n amlwg tuag at y iaith yn y cyfryngau di-Gymraeg. Mae'n cael ei ystyried yn rhywbeth heb ots mawr na phwynt, rili, amdani gan lawer. Mae gwersi Cymraeg i rai, yn enwedig yn y de, yn debyg i wersi Ffrangeg, iaith ddiarth sy'n rhaid ei dysgu er mwyn pasio cwrs ac arholiad. Yna, jyst anghofio. Fedrai'm cofio brawddeg o Ffrangeg ar ôl tair mlynedd o astudiaeth. Be ydi dwy flynedd yn ychwanegol? Dyma'r neges. Mae angen balchder yn ein iaith. Rhywbeth yn allwn ni ei wthio ar bobl, a gwthio ydan ni ar y funud. I rai, does dim ateb ond gwthio a gorfodi. Ond dwi'n credu fod y syniad yma dros y blynyddoedd diwetha' wedi cael effaith andwyol ar dwf y iaith dros rywbeth. Mae pethau diystyr fel y ffiasco caniatâd toiled yn rhoi yr union beth maen nhw ei angen i bobl fel Roger Lewis ymosod yn giaidd ar y iaith. Fedrwn ni ddim ymladd tân a thân. Rhaid i ni, rhaid i bobl fod eisiau dysgu'r iaith. I gael hynny, rhaid ennill parch y cyfryngau poblogaidd. Neu o leia ffindio ffordd i rwystro pobl fel Austin Healey a Piers Morgan rhag poeri casineb atom ni. um, ond ia, rhaid apelio at natur pobl i ddilyn ffigurau sy'n sylw'r cyfryngau. Prif iaith i'n tîm rygbi ni? Saesneg. Pa iaith mae rhai o enwogion amlyca Cymru, fel Tom Jones, Shirley Bassey ac yn y blaen ac yn y blaen yn ei siarad? Saesneg. Dyma'r bobl mae pobl eraill yn eu hedmygu a'u dilyn. Dyma'r ddelwedd mae Cymru'n darlledu i'r byd. Mae 'na ots. Sut y medrwn ni ddisgwyl i bobl o Loegr a gwledydd eraill ddysgu ein iaith pan rydyn nhw heb glywed amdani tan iddyn nhw groesi'r ffin hyd yn oed? Mae'n amhosib ac yn anrealistig. Rhaid i ni dargedu cyfryngau ehangach na'r S4C. sy'n dod â fi ymlaen at bwynt arall. Dydy pobl ifanc ddim yn gwylio Esblyderec fel rheol. Mae o'n ffaith. Mae yna rith o resymau am hyn. Un o'r rhain ydy fod rhaglenni'r Esblyderec bron yn gyfan gwbl dim ond yn targedu dau grŵp oedran, sef pobl ifanc iawn a pobl hen, neu hen bobl, fel petai. Ond pam? Beth sy'n bod efo ni? Mae dystiolaeth yn dangos, mae yn eu harddegau mae llawer o bobl yn colli iaith. Mae'r unig llond law o raglenni, llond llaw o raglenni fysa pobl ifanc yn wirioneddol mwynhau gwylio, fel y lle neu dim byd, ymlaen yn hwyr yn y nos. Mae'n rhy hwyr i allu ni gwylio'n rheolaidd heb ymdrech fawr. Pam? Ydyn nhw'n meddwl bod pobl ifanc mor high ar Red Bull ac LSV bod ni ddim angen cysgu bellach? Ydyn nhw wedi troi, rhoi fyny ar fy nghydlaeth i'n gyfan gwbl? Dwn i ddim. Mae rhywun yn troi at Sianel 4 ym mi nos, a mae 'na gwis cawslyd ar. Cracyr Nadolig! Beth yw enw'r carw drwyn gochdwch? Robin? Rudolf? Neu Rheinallt? Dwn i'm. Ond mae pethau fel hynna yn digwydd bob un nos ar raglen Heno. Mae'n ddigon i wneud i fi fod eisiau chwydu, a ddim fi di'r unig un. Dyma beth sgan filoedd o bunnoedd a 30 mlynedd o ddarlledu i'w gynnig. Teledu, tostar ac iPad i ddenu cynulleidfa. Heb amheuaeth, mae yna ormod o arian o lawer a dim hanner digon o greadigolrwydd yn yr Esbydwrec. Ie. Um, yn gyfleus iawn, mae'r diffyg cread creadigolrwydd, creadigolrwydd yn clymu i fewn gyda'n hwynt nesau'n gret, sef y scene rock Gymraeg. Mae yna ddegau o fande allan yna, pob un yn aros am eu cyfle. Ond bellach mae Bandit wedi gorffen a nodyn wedi hen bydru'n i fedd. Mae'r unig raglen sy'n yn gwneud unrhyw fath o ymdrech i ddarlledu cerddoriaeth gyfoes Gymraeg o ddifri. Hyd y gwn i, sef y lle, yn rhy hwyr yn y nos i fod o unrhyw ddylanwad mawr ar bobl. Eto, pam? Yn wahanol i'r Esbyd o Rec, mae'r sîn roc yn byrlymu efo creadigolrwydd a brwdfrydedd. Roedd Gŵyl 50 anghredadwy yn brawf o hyn. 50 o artistiaid ifanc rhan fwya', a phob un yn Gymraeg i'r carn. A roedd yna ddegau o fandiau posib heb eu cynnwys. Be mae hyn yn ddeud wrthon ni? Mae angen cefnogaeth ar y sector neu mi gollwn ni o. A colli'r sîn roc ydy'r peth ola' sydd angen ar y iaith Gymraeg. Mae hyd yn oed Radio Cymru'n eog. Mae rhaglenni sy'n wir rhoi cyfle i artistiaid ifanc newydd, fel rhaglen- rhaglenni Georgia Ruth, Gwilym Bowen, Lisa Gwilym ac eraill, mlaen yn hwyr yn y nos, eto fel y rhaglenni Cymraeg. Pan mae'r mwyafrif o bobl adra yn ar y soffa yn watsio teledu neu'n gweithio neu'n cysgu. Dio'm yn gwneud dim synnwyr o gwbl i fi. Mae o'n ffars. Hyd yn oed y ffan mwya hard core yn blino ar ôl fflicio radio mlaen a chlywed Caryl Parry Jones yn chwarae Caryl Parry Jones eto fyth gyda i. Dim bod llawer o otsh gan artisted os ydyn nhw ar radio dyddiau yma. Dydy 40 wbath ceiniog y funud ddim yn hanner ddigon i, i roi unrhyw fath o werth ariannol i unrhyw artist. A mae o'n crogi diwydiant sy'n trio, trio galad, galad iawn i lwyddo. Diwydiant all fod yn un o gamau mawr y frwydr i achub y Gymraeg ymhlith pobl ifanc yn fy marn i. Mae wir angen newid y pwyslais y cyfryngau Cymraeg os ydyn ni am achub Cymreig fy nghenhedlaeth i. I orffen, dwi'n credu, er yr holl fanylion dwi wedi sôn am, yr un elfen bwysica sy'n rhaid i adfer ydy ein balchder Os cawn ni ein balchder yn ôl i bawb sy'n siarad y iaith, a rhai sydd ddim, fe ddaw brwdfrydedd a dysgwyr. Rhaid i ni droi cyfathrebu'n y Gymraeg yn rhywbeth deniadol, rhywbeth sydd eisiau, sydd angen ar bobl ledled Cymru. Brwdfrydedd a balchder. Diolch.